Dan l-aħħar kont qed naqra fuq l-isklerożi multipla u bqajt skantata kif is-saħħa tal-persuna tiddeterjora mas-snin. Il-fiżjoterapija tista' tgħin b'xi mod?
Multiple sclerosis hija kundizzjoni deġenerativa progressiva li taffettwa n-nervituri tagħna. Taffettwa n-nisa aktar mill-irġiel, ġeneralment taffettwa etajiet bejn 20 u l-40 sena. Hija dik li tissejjaħ autoimmune disorder, ġifieri l-ġisem ma jibqax jirrikonoxxi dawk l-affarijiet li huma tajbin fih innifsu, f'dal każ in-nervituri, u jibda jattakkahom, bil-konsegwenza li l-komunikazzjoni bejn il-moħħ u l-bqija tal-ġisem tiġi affettwata. Hija wkoll kundizzjoni li hija unpredictable ħafna, ġifieri l-persuna tgħaddi minn minn remissions u relapses, jiġifieri perjodi tajbin ħafna, ikkontrollati mill-mediċina u mit-terapija, għal perjodi b'sintomi daqsxejn severi. It-terapista jagħmel l-assessment tiegħu, l-evalwazzjoni tiegħu, u joħloq programm ta' eżerċizzji li jibda mill-outpatients department u jkompli d-dar tal-persuna.
Is-sintomi tal-isklerożi multipla jvarjaw minn persuna għall-oħra. Dawn jinkludu l-għajja, problemi ta' mixi, muskoli ebsin, problemi ta' bilanċ kif ukoll problemi ta' koordinazzjoni.
Il-bilanċ u l-koordinazzjoni huma uħud mill-problemi li jiltaqa' magħhom pazjent multiple sclerosis fil-fatt hemm ħafna sintomi, hemm ħafna sinjali li jiltaqa' magħhom pazjent multiple sclerosis. It-terapista once li pazjent jiġi quddiemu jagħmel evalwazzjoni eh, dettaljata u joħroġ eh, treatment plan li jiġi diskuss mal-pazjent u mal-carers eh, tiegħu, mal-familjari tiegħu. Ħafna mid-drabi t-targets huma fuq il-flessibilità fil-muskoli, muskoli iebsin, ġog iebsin, u fuq l-immaniġġjar tajjeb ta' uġigħ. It-terapija tgħin ħafna sabiex il-job tal-persuna, x-xogħol tal-persuna, qed nitkellmu fuq persuni li huma bejn 20 u 40 sena, ġifieri għadhom fix-xogħol tagħhom sew, jiġi ppreservat jew inkella jitbiddlu ċertu affarijiet sakemm jinżamm dak ix-xogħol. Minħabba li hija kundizzjoni unpredictable, il-kundizzjoni fil-mobilità titbiddel drastikament u allura t-terapista jrid ibiddel l-eżerċizzji tiegħu skont il-mobilità attwali tal-pazjent.
Meta l-fiżjoterapista jibda programm ta' terapija, dan importanti li l-pazjent ikompli dan il-programm mid-dar u jimxi mal-istruzzjonijiet tal-fiżjoterapista. Kemm hu importanti s-sapport min-naħa tal-familjari waqt il-perjodu tal-fiżjoterapija?
Il-carers u l-familjari ta' pazjenti milquta minn multiple sclerosis jagħmlu parti integrali mill-tim kbir multidixxiplinarju ta' nies li jieħdu ħsieb pazjenti multiple sclerosis. Importanti ngħidu li l-marda lavolja tolqot lill-pazjent, tolqot ħafna wkoll lil dawk li jieħdu ħsiebu ta' kuljum. Għalhekk, irridu nieħdu ħsieb mhux biss il-persuna milquta imma wkoll is-saħħa u l-wellbeing tal-carers, illum fortunatament għandna istituzzjonijiet li joffru servizzi ta' respite fejn il-pazjent imur ġimagħtejn tlieta sakemm il-carer tistrieħ. Mill-banda l-oħra l-carer għandu jkun edukat biżżejjed biex jinduna b'sintomi, sinjali ġodda li ma kinux ma kinux jeżistu diġà fil-pazjent sabiex jiggwidawh għand il-health professionals apposta li jkollu bżonn. Per eżempju, affarijiet ta' vista, smigħ, problemi fis-sistema tal-pipì, Huwa ovvjament il-fiżjoterapija. Hawnhekk nidħlu fil-kura tal-pazjent fid-dar biex nagħmlu d-dar aktar safe flimkien ma' occupational therapist pereżempju u biex eh, inbidlu il-home exercise program li tajnieh fil-bidu tal-kondizjoni.
Il-fizjoterapija tejn biex is-sintomi jittaffew. Tejn ukoll biex ikun hemm dewmin fir-rigress tal-kundizzjoni tal-persuna.
Il-persuni ehm, li jibqgħu attivi eh, fiżikament ikunu aktar b'saħħithom, ikunu aktar b'kapaċità fiżika minn oħrajn li ma jagħmlu xejn u b'mental well-being aħjar. Aħna nissuġġerixxu li jużaw xi ħaġa fil-ħajja ta' kuljum bħal mixi li jużat ehm, mod komuni minn persuni multiple sclerosis li jkun jistgħu jagħmluh kuljum. Nissuġġerixxu wkoll il-posture tajba ħafna għaliex mingħajr posture tajba il-muskoli li ġew mabsin ħajbis u għażjed u l-uġieħ ħajkun iktar diffiċli biex nimmaniġġjawh. Importanti wkoll dieta bilanċjata għaliex il-piż żejjed ħajolqot ħażin persuni ma' sclerosis u li jsegwu dak il-home exercise program li li kuntom il-terapista biex jagħmluh id-dar.
Tikka aktar dwar saħtek. Ħafna huma dawk li meta jibdew programm ta' dieta, jibdew ifittxu prodotti alternattivi li jgħinuhom jilħqu l-mira tagħhom. Esperti iżda jgħidu li jekk wieħed irid verament jonqos mill-piż, irid jinjora l-prezzijiet tal-prodotti kkunsidrati ideali. Studju li sar fl-Istati Uniti jgħid li għal ċerti prodotti, il-fatt ta' prezzijiet ogħla hija biss perċezzjoni. Ir-riċerkaturi appellaw li wieħed għandu jfittex ħwienet li joffru prodotti simili, iżda bi prezz aktar baxx. L-appell fi tmiem dan l-istudju hu li jekk wieħed ma jaffordjax ċerti prodotti, dan għandu jipprepara ikliet id-dar bi prodotti alternattivi li xorta waħda jkunu neqsin miz-zokkor mix-xaħam u mill-preservattivi. Illum insibu ħafna kompetizzjoni u għalhekk wieħed jista' faċilment isib alternattivi, kemm fir-rigward ta' prodotti oħra kif ukoll fir-rigward ta' prezzijiet. Tikka aktar dwar saħħtek nhar it-Tnejn.